Ag yn ngheuo, gobitho.
Ffasiynau o'r oes o'r blaen yn cael eu harddel yn frwd yn caio. Wel, beth bynnag ydy'r cysylltiad rhwng bwyta siocled a thynnu lluniau, mae cwmni Cadbury's yn chwilio bob blwyddyn am arlunwyr ifanc talentog, a'r llun yma Athrawes yn Pen Synnu allan o 20,000 o luniau sy wedi ennill teitl Arlunydd Ifanc y Flwyddyn i ferch ddwy ar bymtheg oed o Glwyd, Ffion Spencer, a oedd cyn yr haf yn ddisgybl yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy. Ei gwobr hi, medal aur, a 500 o bunnau, a'i gwaith yn cael ei ddangos yn arddangosfa darluniau plant yn Birmingham y mis nesaf. Wel, croeso ato ni, Ffion, a llongyfarchiadau mawr i chi. Dudwch chi ni, pwy oedd y wraig yn y llun? Mister Williams 'di enw hi. A wedyn o'n i 'di neud o'n i isio llun o'n un ochor ac yn plygu dwylo hi. Ac athrawes ydi hi fel ma'r yy fel ma'r teitl yn yn deud felly? Ia. Ac un yn yr un steil dwi'n casglu 'di hwnna ia? Ia.
Yr hen ddinas yn Wrecsam. Dwi'n 'di ca'l fy confensiynnu i neud y llun yna. Ma'n debyg i steil Rhiannon Williams. 'Na chi.
Ac felly 'dach chi'n... Mae arwydd da iawn bo' chi'n cael comisiynau yn barod, 'dach chitha ond megis dechra ar 'ych gyrfa. Chawsoch chi'm comisiwn gin y ferch sy tu ôl i chi dwi'n me'wl naddo? Na.
Felly do fi 'di hwn a dim coleg yn gofyn chi neud self portrait o chi'ch hun. So dwi 'di neud arbrofi yno'n llygad efo'u clust a brofi ynni o hwnna i fi ca'l neud o lan 'ne. Ac oedd yr yy ferch yna'n ista'n llonydd iawn os oedd yy os 'dach chi'n gofyn iddi. Oedd.
Felly 'dach chi'n 'dach chi'n fond iawn o neud gwneba dwi'n casglu dyna sgynnon ni yn y fan hyn rŵan casgliad ohonyn nw pw- pw' 'di rhein? Y pobol dwi'n nabod a aunty ac uncle fi ddaru d- pob- a 'dyn jyst pensel ma' hwnne mewn pensil lliw. O nid yn unig gneud llynia strêt felly 'dach chi 'dach chi'n yy arbrofi dipyn bach weithia' yn gneud cartwnau hefyd? Yndw. A 'dach chi 'di g- ennill o'n i'n deall y un yn fan 'na dwi'n nabod y wyneb yna dwi siŵr Lena Ben Reser 'di hwnna. Ia. Dwi'm yn neud nw'n amal ond dwi'n licio neud n'w. Ag yy efo'r tri 'ma wel y tri ohonon ni Elin yy Catrin a finne yn yy ca'l anfarwoldeb yn hyn be- beth o'dd y tu ôl i neud y llunia' yna? O'n i odd yym Resbiradac 'di gofyn i ni gofyn i pobol trio i neud cymeriad. cartŵn ohonyn nhw. Wel 'da ni'n freintiedig iawn a dwi'n gweld 'da chi 'di ca'l 'ngwallt i yn flêr a nana ddi'n gam yn union fel dylan e fod. Do. Wel rŵan 'ych taid ydi hwn ynde yn fan hyn a mae o'n ymddangos eto ar lun sy gynnoch chi draw yn yn fyma yndydi? Yr yy be' 'di hanes y ddau yma oherwydd ma' rhein yn reit debyg i'w gilydd. Ffurfiad ffurfiad natur oedd y testun a wedyn o'n i isio neud blode yn tyfu dangos tyfiant. a wedyn dangos tyfiant efo babi a wedyn taid fi'n hogyn bach llun du a gwyn a wedyn taid yn iste i fi pan ma'n dod ar gwylie fi ni, 'Dolig. A mae'n hawdd gael o i ista yn llonydd iddi? Yndi, fo 'di'r gore. Fo 'di'r gore ohonyn nhw i gyd. Wel, fydd o'n falch eich clywed chi'n deud hynna. Ma' 'na gysylltiad rhwng hwnna a hwn sydd o dano fo wrth gwrs. Yndi, Ges i ail efo hwn a cynta efo hwn. Yn Steddfod yr Urdd? Ia. A beth ydi rhain? Pw di'r bobol ma sy'n chwthu fan hyn? Hen record oedd o ac o' 'na sgwennu o gwmpas o. Ti tynnu'r sgwennu a wedyn jyst neud y pobol. Ond draw yn yn fan hyn ma' gynnoch chi ddim sôn am bobol ond yy wel dau lun mwy haniaethol fyswn i'n deud y ddau yma yndydi? Be' 'di rhain? Llun o trên 'di hwn a rwy'n cael methu'r trên gan rwy'n i fi neud o i tŷ Cae fi a dyn nhw'n gneud hwnna mewn dyfrlliw a phensil a phensil y lliw a dyn can 'di cael i grinclo fyny 'di hwn wedyn fi neud braslunio. Felly chi o'r holl luniau er ma' pobol dwi'n gwybod dach chi'n hoffi neud ora hwn ydi'r yy llun yy dwi'n licio ora ma' rhaid deud yy be' beth di hanes hwn? O'n ni fynd efo criw o'r ysgol i neud i fynd i Ocean World i neud llunie a chi'n cy- neud sgetsîs a tynnu llunie hefyd a wedyn pan o'n ni'n mynd yn ôl i'r ysgol o'n ni'n Wneud pensel gynta i neud syniade, canol syniade, neu dyma'r syniad nes i ddod yn diwedd, anifeiliad yn cuddiad, yr adar yn cuddiad, y peacock yn fan 'na. A rwan pa gyfrwng ydi'r gora gynnoch chi yy ai dyfrlliw, olew, be be sy'n apelio fwya? Olew.
Ond dwi licio trio gwahanol fath o bethe. A be sydd o'ch blaen chi rwan, 'dach chi wedi cyrradd ryw binnacle yn yf- ifanc iawn yn y'ch oes, be be sy'n mynd i ddigwydd rwan? Dwi'n mynd i coleg yn yn Wrecsam am ddwy flynedd i neud First Diploma. Ond cyn hynny, taith hefyd i Birmingham fel oedden ni 'di clywed, ie? Ie. Dwi'n cael mynd i fan i aros mewn gwesty efo teulu fi a dwi'n cael mynd i weld yr exhibition a gweld y judges. A chi fydd y person pwysica yni hi gyd fyswn i'n deud. Ie. Ac wrth gwrs, mae gynnoch chi arddangosfa hefyd o'ch gwaith 'ych hun, yn does?